Għal darb'oħra nilqakom u uh, jiddispjaċini li kelli nagħmel dan il-messaġġ permezz ta' video imma aħjar mixejn u nista' niġi fil-knisja tagħna b'dan il-mod. Eh, bħalissa qiegħed il-dar ta' Charlene u mill-aħħar li kellimtkom kellna ħafna ġiri lemmu lawad għadna kemm ġejna lura minn California u issa għandna ftit jiem hawnhekk u nhar it-tnejn jiena u Silvja nitilqu Denver għandi meet xi meetings hemmhekk. Imbagħad niġu lura ftit ġranet oħra narġgħu hawnhekk Grand Rapids u fis-6 ta' Lulju naqbdu nsuqu minn hawn għal Roanoke, Virginia, għandna bejn wieħed u ieħor tnax-il siegħa drive li wisq probabbli naqsamha fuq jumejn, bħala Malti m'iniex imdorri nsuq ħafna, u mbagħad inkunu fil-knisja ta' Shenandoah għal ftit jiem u fis-16 ta' Lulju naqbdu nivvjaġġaw lura lejn Malta. U eh, ninsabu eċitati biex narġaw eh, narawkom eh, il-koll. Illum xtaqt namel messaġġ mm, speċjali, messaġġ differenti. Minix sa noqgħod nidħol f'xi porzjon bibliku u nistudjah, imma nixtieq inħares lejn il-Knisja, il-Knisja tagħna. Aħna bdejna eh, Knisja Evanġelika Battista fl-1983. Għaddew ħafna żmien. Bdejna fil-Furjana. U ħanajtek, nirringrazzja lil mulej tal-privileġġ kbir li tani tul dawn il-35 sena li nkun parti mill-Knisja Evanġelika Battista. X'nista' ngħid? U biex ma nużax il-kliem tiegħi, ħa nuża l-kliem ta' Pawlu l-appostlu. Pawlu nafu li ġera madwar id-dinja u beda ħafna knejjes, eh, u biċċiet minn dawn il-knejjes kienu għal qalbu. Waħda minnhom kienet il-Knisja tat-Tesalonkin. Fil-ewwel Tesalonkin, kapitlu wieħed, minn vers 2 sa 10, kważi l-kapitlu kollu, eh, kapitlu wieħed naqraw dawn il-kliem. Isimgħuhom kemm huma sbieħ. Imma rridkom tisimgħuhom mhux bħala Pawlu biss qed jaqrom lil Tesalonkin, imma isimgħuhom bħala Edwin, Pastor Edwin, Pastor tal-Knisja Evangelika Battista qed jaqrom lilkom ukoll. Niżeħħar l-Alla kull ħin għalikom il-koll billi insemmikom fit-talb tagħna. u niftakru bla qegħdu fil-ħidma tagħkom tal-fidi u fit-taħbit tal-imħabba u s-sabar tat-tama f'Sidna Ġesù Kristu quddiem Alla u Missierna. Billi nafu, l-aħwa maħbubin minn Alla, li intom maħturin Għax l-Evanġelju tagħna ma ġiekomx bil-kelma biss, imma bis-setgħa wkoll, u bl-Ispirtu s-Santu, u b'konvinzjoni sħiħa, bħalma tafu intom xi rġiel konna aħna fostkom għall-ġid tagħkom. U intom sirtu tixbħu lilna u l-Mulej billi lqajtu l-kelma f'ħafna niket bil-ferħ tal-Ispirtu s-Santu. U hekk sirtu eżempju għal dawk kollha fil-Maċedonja u fl-Akaja li jemmnu. Għax mingħandkom dwiet il-kelma tal-Mulej mhux biss fil-Maċedonja u fl-Akaja, mhux biss fil-Furjana, bħall-Qormi u fil-Mosta, imma madwar Malta. Imma l-fidi tagħkom f'Alla xterdet ukoll kullumkien, għalhekk m'għandna għalfejn nitkellmu xejn. Għax huwa stess jgħid fuqna x'daħla kellna fostkom u kif dortu lejn Alla minn idoli biex taqtlu l-Alla ħaj u veru. U biex tistennew mis-sema l-Ibnu li hu qajmu minn bejn l-imwiet, Ġesù li jeħlisna mill-għadab li ġej. Jiena noffri dan ir-ringrazzjament lill-Knisja Evanġelika Battista. Naf tul iż-żmien kemm għaddejna minn affarijiet, eh, kemm kien hemm min ġi u telaq u minn għadu hemm. Hemm minnkom li ilkom hemmhekk ħafna ħafna żmien, kważi mill-bidu, hemm minnkom li intom ġodda. Nixtieq nirringrazzja l-Mulej meta 20 sena ilu Earl u Robin ġew Malta. Kienu għadhom koppja żagħżugħa bla tfal u llum huma parti minna, integrali tal-Knisja. Nirringrazzja 'l Alla meta Jeff u Robin għaxar snin ilu ġew Malta wkoll bħala parti mill-Knisja tagħna. U eh, illum għal darboħra huma parti integrali mill-Knisja. Eh, u eh, riċentament nirringrazzja lil Alla għal Mark u Ġina li donnu il-mulħej kien jaf x'għandna bżonn u ġew huma u minkejja li kellhom jagħmlu ftit xhur fejn eh, suppost snin fejn jitalmu l-kultura u l-lingwa kellhom jidħlu mill-ewwel għax-xogħol tal-Knisja li nirringrazzjom minn eh, hawnhekk. Xinajt, nirringrazzja l-Mulej għal dawk l-oħrajn kollha li ġew eh, fosthom Derk li jħilu magħna għal ħafna u ħafna żmien jaħdem fost il-Maltin u fost in-nies tal-Afrika ta' fuq u fost l-Ewropej. Nirringrazzja l-Mulej għal Henry u Susan, Ken u Nancy u oħrajn li ġew fostna biex eh, jaħdmu ma' oħrajn u fl-istess ħin taw ukoll kontribut fil-Knisja tagħna. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill-istudenti tal-Università li eh, jiġu u jinnaqdu magħna, eh, jagħmlu l-Knisja tagħna iktar żagħżugħa. Eh, nixtieq Nerġa' issa hawnhekk nuża l-kliem ta' Pawlu l-Appostlu biex inkompli nirringrazzja lil Alla għall-Knisja tagħna. U ħanaqra minn eh, l-ewwel Korintin, kapitlu wieħed, versi tlieta sa disa. Isimgħuhom kemm huma sbieħ u ħuduhom bħala li jiena qiegħed naqrom eh, għalikom, Knisja Evangelika Battista. Grazzja lilkom u slim minant Alla Missirna u minant Sidna Ġesu Kristu. Nizeħħajr l-Alla tiegħi dejjem għalikom għal grazzja t'Alla motija lilkom b'Ġesu Kristu. Li fih stanejtu f'kollox, f'kull klim u f'kull erf, daqs kemm ix-xhieda ta' Kristu kienet imwettqa fikom biex ma jkunx jonqoskom ebda don, intom u tistennew il-miġja ta' Sidna Ġesù Kristu, li jwettaqkom ukoll sal-aħħar biex tkunu bla ħtija fil-jum ta' Sidna Ġesù Kristu. Fidilu li minnu kontu msejħin fix-xirka t'Ibnu Ġesù Kristu Sidna. Jiena nħobbha il-Knisja. U qed nirreferi għall-Knisja madwar id-dinja. Knisja waħda teżisti ta' Alla, magħmula minn ħafna knejjes madwar il-knisja, madwar id-dinja. Imma fl-aħħar mill-aħħar inħobb il-knisja tagħna, knisja evanġelika eh, battista. Tafu intom li jiena mort ħafna knejjes, knejjes żar ta' 4-5 minn nies u knejjes kbar ta' eluf ta' nies. Pritkajt kważi l-wieħed jew tnejn u pritkajt lil eluf. Imma bħall-Knisja tagħna m'hemm xejn. Ix-xirka li għandi magħkom hija differenti mix-xirka kollha li għandi madwar id-dinja. Knisja Evanġelika Battista hija parti minni. Niftakar fl-1900 sorry, 1982. Fl-1982 niftakar li l-Lal Stol, Amerikan li kien jgħix Malta dak iż-żmien, li kien qalli hemm bżonn nibdew knisja. Għalfejn? Għax konna qegħdin eh, namlu follow-up ta' xi nies li kienu ġew fuq il-vapur Dulos. U għalli M'hawnx knisja fejn naħduhom. Dak iż-żmien dik li kienet magħrufa bħala l-Gospel Hall fejn kien hemm Tommy u Lawrence Poledano kienet għalqet il-bibien tagħha wkoll u niftakar mort avviċinajt lil Tommy u għadtlu Tommy, trid narġgħu niftħu il-Furjana bil-Malti? U Tommy qalli iva, ejja nagħmluha. U f'Jannar tal-1983 bdejna l-ewwel servizzi fil-knisja fil-bini fil-Furjana. Knisja Evanġelika Battista bħala isem kien għadu ma nħoloqx dak iż-żmien, imma dik hija l-knisja li qegħdin fiha illum. U għaddejna minn ħafna. Imma niftakar li fil-bidu kemm kienet diffiċli, kemm kienet diffiċli għalija biex nipprepara l-messaġġi kun nar taħat u kont dak iż-żmien għandu kun konna nintaqgħu l-ġimgħa fil-għaxija flok l-erba. Kemm kien kemm kien diffiċli. Ma kontx trejnjat, ma kontx studjajt, imma il-mulej tani dak li għandi bżonn biex inkompli din il-knisja. Ma kontx naf, x'kien hemm lest għalija. Li kont naf huwa li jien rrid nitgħallem il-Bibbja u ngħallimha lil ħaddieħor. U hekk bdejt nagħmel. Nirringrazzja l-Mulej għal dawk kollha li poġġieli fil-triq tiegħi. Nies li ġew ehm, bħala turisti u wara li rawna, wara li semawna nitkellmu u raw il-bżonnijiet tagħna batunna affarijiet biex inkomplu nistudjaw u nitalmu aktar il-kelma ta' Alla. Ma għamilna ftit żmien il-Furjana, niftakar konna għal xi żmien tlaqna minn hemm, monna f'post ir-raħal ġdid, u mbagħad jien arġajt lura l-Furjana meta ġi Raġa Ray Lench u Ray Hoover u eh, f'1984 eh, meta ġi Ray Lench isna arġajna il-lonċjajna mill-ġdid eh, ġol Furjana. U għamnek fej beda dak il-kuntat mal-Baptist, għax Ray Lench kien, ah, sorry, Ray Hoover kien Baptist. U imma Ray Hoover għamil sentejn emmek, eni ħafna, eni u kol biex ikon li ordination, ġos għallija, imma mbatt tela. U niftakar li kien hekk minn is-sejr żball 1989 meta Paul Mizzi rid jiżżewweġ u jiena kont eh, rasi jibsa li rrid il-gvern iħallini nżewġu jiena. Ma rridx li Paul jiżżewweġ bir-reġistru u mbagħad nagħmlu ċerimonja reliġjuża biss. U niftakar fl-1989 jiena u Silvia kemm tħabadna u xi ġdida minna ma l-Avukat Ġenerali, ma l-President ta' kizmin ta' Malta, imma fl-aħħar mill-aħħar, fl-aħħar moment eh, konna ġejna rikonoxxuti li aħna bħala knisja eh, eh, aħna stabiliti u li nistgħu nżewġu. Kien hemmhekk fejn twieled l-isem Knisja Evanġelika Battista għax lill-Gvern ridt nurih jiena li aħna m'aħniex knisja li vvintajni aħna, imma xi ħaġa stabbilita. U peress li Ray Hoover kien Baptist, peress li jiena l-ordination li kelli kienet Baptist, konna daħħalna l-kelma eh, Baptist eh, eh, fl-isem. X'ifisser? Ifisser li bnejna knisja perfetta? Le. Imma il-kija il-knisja tagħna. Naħseb aħna li aħna ġenituri il-koll għandna eh, tfal u nħarsu lejhom, inħobbuhom. Naħseb ħadd minna ma jaħseb li t-tfal tiegħu huma perfetti, Le, hux veru. U hekk il-Knisja, jiena nħares lejn il-Knisja ma nħarix perfetta, nara ħafna difetti anzi fiha, imma ta' meta nkunu perfetti, meta nkunu dik il larusa li bsa l-abjad qudiem il-ħaruf. Ma għalissa għatanna d-difetti u rridu nkomplu nejnu li xulxin biex dawn id-difetti eh, nerbħuhom. Jiena li tfal tiegħi sal-lum Il-kbir għandha 41 sena, eh, iż-żgħir għandha eh, nsejt 26 sena. Eh, għadni nikkoreġihom sal-lum għax mhumiex perfetti u hekk aħna bħala knisja qatt ma nkunu perfetti sakemm inkunu quddiem il-mulej. Għaddejna minn mument diffiċli. Bħalissa speċjalment naħseb ma nafx, kif intom qed tħossukom fil-Knisja, jiena ili ma nkun hemmhekk xarejn, imma nimmaġina li huwa mument diffiċli, mument differenti. Eh, kelli nitla appuntu kif kellna il-kwistjoni ta' eh, Michael u Rebecca. Eh, mhix xi ħaġa eh, sabiħa, imma għaddejjin minna bħalissa. U ma nafx il-mulej xirit eh, minna u kif sa eh, noħorġu. Imma li naf żgur huwa li naħseb li sa jkonna kapitlu ġdid. Kapitlu ġdid għal-Knisja tagħna. Għalhekk ejn nitolbu flimkien xirid il-mulej minna. Jiena Kont qed nimmaġina li kieku ta' bħalissa li Michael ħarrigni tal-Knisja u jien kont sa niġi lura biex ngħinu ikompli imexxi l-Knisja il quddiem kif jixtieq hu. Imma ma kellux ikun hekk. Ma tibżawx. Ejja nitolbu. Ġesu żgur sa jgħinna. Kien Ġesu li wieħed u qal jiena sa nibni il-Knisja tiegħi. F'Mattew kapitlu 16 hekk qal u għala dak iż-żmien u għadu jgħidha sal-lum, jiena sa nibni il-Knisja tiegħi. Ġesù qed jiġbor il dawk li huma mifdijin bid-dem tiegħu, qed jiġborhom l-ewwel fi knejjes lokali li jagħmlu parti mill-Knisja globali li fl-aħħar mill-aħħar nagħmlu parti mill-ġisem tiegħu u mbagħad eh, inkunu miegħu fis-smewiet. Aħna, Knisja Evangelika Battista, hija knisja fi knisja, knisja lokali fi knisja eh, universali. U eh, din il-knisja bħalissa għandha 35 sena. 35 sena. Jiena inħobb din il-Knisja għax fiha nies prezzjużi. In-nies fil-Knisja huma l-aktar nies prezzjużi għal Alla. Il-nies fil-Knisja Evangelek Battista huma nies prezzjużi għalija. Jiena e, inħobb il kull wieħed u kull waħda minnkom. U kultant nixtieq li nista' norikom iktar, imma Kultant il-karattru tiegħi ma jurix, eh, anka Silvia Dgor li ma tantx nurija kemm inħobba jew ma tantx ngħidilha, imma nixtieq li tisimgħu qalbi, inħobb kull wieħed u kull waħda minnkom. Jiena nħobb il-Knisja għax il-Knisja hija l-post fejn aħna nagħtu Qima vera lil Alla. M'hemmx post ieħor. Fil-Knisja l-qima vera. Veru tgħiduli d-dar, eh, nista' nkun fejn il-baħar, nista' nkun fejn il-karozza, tista' tagħti qima lil Alla, imma l-qima vera irridu ntuha fil-Knisja. Ħarsu lejn it-Testment l-Antik kif Alla talab il-poplu tiegħu fit-tempju f'postijiet oħra jagħtuh qima bħala ġisem wieħed, bħala poplu sħiħ. U hekk għandna nagħmlu aħna ukoll. Eh, aħna nafu li Alla jgħammar fina bħala individwi, imma fl-istess ħin ukoll jgħammar fostna bħala knisja. Mela meta ninġabru bħala knisja, hemmhekk irridu nintaqgħu ma' Alla b'mod speċjali. Raġuni oħra l-għala nħobb il-Knisja għax fiha għandu jkollna xirka vera, xirka perfetta. Mhux ħbiberija, ħbiberija siba kollu mkien. Eh, aħwa, ovvjament aħna l-kol kemm aħna għandna aħwa, eh, rabat, imma hawnhekk qed ngħidu Xirka, xirka fi Kristu, xirka fl-Ispirtu Santu, xirka mal-Missier. Eh, il-kelma eh, oriġinali kononija tfisser meta tnejn minn nies jinaqdu flimkien għal ħaġa waħda. Hekk irdu nkunu fil-Knisja, xirka veru. Jiena nħobb il-Knisja għax hija s-sors tal-verità. Huwa mill-Knisja li trid toħroġ il-verità, mhux mingħand individwu. Aħna għandna nħobbu l-verità, aħna għandna ngħixu għall-verità, aħna għandna nkunu nafu għall-verità u għandna nippritkawa l-verità bħala Knisja. Għalhekk Itolbu miegħi ħalli nitgħallmu iktar il-verità u naraw kif sa nxandruha fil-pajjiż ta' Malta. Jiena naf li l-Knisja hija il-pilastru tal-verità. Għalfejn? Għax hekk qal Pawlu l-Appostlu. Pawlu l-Appostlu lil Timotju, fl-ewwel Timotju kapitlu 3, vers 15, qal, mela forsi ndum ma niġi, allum qed niktiblek biex inti tkun taf kif tmexxi l-affarijiet fid-dar ta' Alla li hi l-Knisja ta' Alla ħaj, il-pilastru tal-verità. Il-Knisja hija l-pilastru tal-verità. U bħalma għal Ġesu, il-verità li ta' minna ħilsin. Għalhekk importanti mela li aħna nkunu dan il-pilastru tal-verità. E, ħaġoħra wkoll hija l-verità li tibnina. Għalhekk ukoll jiena nħobb il-Knisja, nħobb il-Knisja xi hija post fejn inti timbena. fejn inti timbena għal xi ħaġa aħjar. Aħna nafu li kull wieħed u kull waħda minna nagħmlu ġebla fil-Knisja ta' Alla, ma fl-istess ħin kull persuna eh, eh, qed tikber u għandha tkun qed tikber fi Kristu. Jekk dan mhux qed iseħħ, qegħdin niżbaljaw, qegħdin nonqsu. Għalhekk ix-xewqa tiegħi hija li kull wieħed u kull waħda minna nikbru eh, fi Kristu. Tiftakru meta studjajna Efesin, Efesin kapitlu 4 speċjalment vers 11 sa 13, eja naqrawhom narġgħu flimkien. Efesin kapitlu 4 vers 11 sa 13 fej eh, Pawlu qed jgħidek li xuħud tom li jkunu apostli, li xuħud profeti u li xuħud evanġelisti u li xuħud rajja u għallima. Għalfejn tomdaw Alla? Vers 12, Għat-trawwim tal-qaddisin, għax-xogħol tal-ministeru, għall-bini tal-ġisem ta' Kristu, sakemm naslu lkoll fl-għaqda tal-fidi u fl-għarfa tal-Iben t'Alla bħala raġel fl-aħjar ta' żmienu, fil-qies tal-kobor tal-milja ta' Kristu. Ifhmuha daqsxejn, jiġifieri aħna qed inkunu il-milja ta' Kristu. Kristu mingħajrna vojt. Jiġifieri Kristu biex ikun salvatur irid ikollu min salva. U l-Knisja huwa eh, dan. Aħna rridu nkomplu nikbru biex insiru bħal Kristu. U biex dan iseħħ irridu nkunu dak li bl-Ingliż jgħidulu eh, ejja nkunu on the same page, nkunu fuq l-istess paġna, qed naqraw ktieb biex naqraw fl-imkien, irridu naqraw mill-istess paġna, misax kulħadd jaqra minn paġna differenti, u fil-Knisja aħna rridu nkunu maqudin flimkien ilkoll fuq l-istess paġna. X'jiġri meta persuna tattendi darba kultant ma tkunx fuq l-istess paġna. Meta persuna ma tidħolx fil-ħajja tal-Knisja, ma tkunx fuq l-istess paġna. Meta persuna ma tarax hemm bżonn, ma tkunx fuq l-istess paġna. Meta persuna ma tħobbx il-verità, ma tkunx fuq l-istess paġna. Meta persuna ma, ma, ma tatix is-sem tagħha fil-Knisja, ma nkunux fuq l-istess paġna u nista' nibqa' sejjer. Mela ejja nkunu fuq l-istess paġna, ħalli nkunu s-saqaj, l-idej u l-vuċi ta' Alla tagħna biex inxandru l-aħbar it-tajba. Silvia u jien nixtiequ nirringrazzjaw Knisja Evangelika Battista tas-sapport tul dawn l-aħħar eh, kważi 23 sena mill-ewwel darba li monna eh, l-Libja u kemm minna nivvjaġġaw u kif Alla eh, użana fil-Afrika ta' fuq u xi partijiet ukoll tal-Vant Nofsani. Jiena ngħidilkom Knisja Evanġelika Battista tista' tiftaħar li għamlet jew li kienet influenza fil-Knisja tal-Afrika ta' fuq speċjalment. Eh, permezz tagħkom jiena u Silvja stajna nibqgħu nagħmlu dan ix-xogħol li Alla poġġa eh, qudiemna. U ta' dan nirringrazzjakom mill-qiegħ ta' qalbi. Meta

ta' dawk li jemnu fi Kristu, eluf u mijiet ta' knejjes li hemm, minix ngħid li għamilthom kollha jien, imma b'dak li għamilna jiena u Silvja, eh, ġbarna ħafna u ħafna ħaddiema biex imorru l-Afrika ta' fuq. Fl-1900 u 79, 1997, 1997, eh, bdejna l-ewwel laqa f'Malta eh, kien konna isu 70 ruħ ta' nies interessati fl-Afrika ta' fuq. L-aħħar laqa li kellna F'Marzu li għadda konna 620 ruħ, dawn kollha nies li żdiedu biex jaħdmu fl-Afrika ta' fuq. Ġifieri Knisja Evangelika Battista għandek għalfejn tiftaħar għax int Kont parti minn dan il-kobor tal-Knisja fl-Afrika eh, ta' fuq. Aħna nafu li kollox beda mis-salib. Kristu mit għalina, taħajtu għalina. Emmek bdiet il-maħfra tagħna. Emmek fejn dnubietna inħafru permezz tal-mewt Tiegħu. Hemmhekk fejn fdiena b'demmu u tana il-ħajja ta' dejjem permezz tal-qawmien tiegħu mill-mewt. Jiena nitlob li f'dawn il-ġimgħat li ġejjin kull wieħed u kull waħda minnhom minnkom jaħseb daqsxejn fuq dan. Jitlob miegħi X'irid il-Mulej minna? X'irid il-Mulej minn Knisja Evanġelika Battista? X'irid minn kull wieħed u kull waħda minnkom f'din il-Knisja? Ejja nitolbu ħalli l-Mulej jurina triq ċara li għandna nieħdu flimkien. Ejja bil-lingwaġġ tal-kompjuter ngħidu ejja nagħmlu restart, ejja narġgħu nibdew, ejja narġgħu naraw x'irid il-Mulej u nagħmlu ħilitna biex nagħmluh. Ejja narġgħu nibnu entużjażmu f'kull wieħed u kull waħda minna biex il-Knisja tagħna nelevawha il fuq. Mhux biex insiru xi Knisja kbira u xi numri kbar, imma biex inkunu verament l-idej is-saqaj u l-vuċi ta' Alla biex il-35 sena li ġejjin li nispera ma nkunx parti minnhom kollha jiena, insomma, possibbli, e, e, e, tkun xi ħaġa differenti, tkun kapitlu ieħor fil-ħajja tagħna. Jiena ngħid lilek inti grat mis-salvazzjoni tiegħek, inti grat mill l-aħwa li hemm bilqiegħda madwarek, inti grat mill-knisja tiegħek. U xi nfisser, xi rrid ngħid biha di? Fimt, xi rrid ngħid biha? Qed tifmuni, qed tifmuni li minix sempliċement qed ngħid, oh, grazzi mulej tas-salvazzjoni, grazzi ta' ħuti, grazzi tal-knisja fejn immur ninġabar. Le, rridu nkunu aktar minn hekk. Irridu nkunu hemm għall-Knisja tagħna biex ngħinuha tikber. Irridu nkunu hemm biex inkunu ħaddiema ma' Kristu ħalli ngħinuh jibni l-Knisja. Irridu nkunu hemm biex inkunu vuċi għal dawk li huma mitlufin. biex iwasslulhom l-aħbar it-tajba li Ġesù Kristu ġie f'din id-dinja, miet fuq is-salib, indifen u raġa' qam biex isalva l-midinbin. Irridu nkunu hemm biex aħna flimkien nibnu dan il-ġisem matur li ħajjimxi l quddiem u jwassal il-messaġġ ta' Alla. Rridu nkunu hemm kull wieħed kull waħda minna biex ikonna qima vera, biex ikonna xirka vera, biex ikonna verità sħiħa ħalli dan il-messaġġ iwasluh. Nispera li ħassejtu qalbi f'dan il-messaġġ għalkemm intomx tarawni realtà u li qed tisimgħu video imma qalbi hemmhekk qiegħda u jiena u Silvja qegħdin nitolbu ħalli niġu lura u naraw x'irid il-Mulej minna u minn kull wieħed u kull waħda minna fi Knisja Evanġelika Battista. U uh, ejja nitolbu ħalli nikdbu kapitlu ġdid f'din il-Knisja. Nirringrazzjakom ta' attenzjoni, nselli għalikom, Silvia selli għalikom u eh, min jiġi l-erba fit-18 ta' Awwissu, ħankunu hemmhekk jiena u Silvia għal Bible Study fil-Mosta, imma hekk li narawkom il- il-Ħadd. Jalla nara ħafna minnkom eh, l-erba meta niġi lura, ħalli anka l-erba narġgħu ntuħ il-ħajja fejn nistudjaw il-Bibbja flimkien. U mekk ukoll forsi għandna bżonn nibdlu, nibdew kapitlu ġdid u nagħmlu restart. Il-mulej eh, ma'kom u eh, Eh, għal darboħra ma nistax ma nalaqx jekk ma nirringrazzjax lil Earl u lil Jeff, lil Martin, eh, u għak minister zballu kol anka Mark li pritkaw fin-nuqqas eh, tijaj. Grazzi, l-aħwa u l-mulej ma'kom.